Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor paġna minn ktieb fejn kull ġimgħa naqralkom siltiet minn kotba differenti. Illum imiss naqralkom silta minn What Happens in Brussels Stays in Brussels ta' Ġuże Stanjo. Ġużè Stagno twieled fl-1976. Twieled Marsaxlokk, raħal li nebbaħ ħafna mill-ewwel kitbiet tiegħu. Kiteb erba' rumanzi fosthom l-aktar popolari Inbid ta' kuljum u Ramon u ż-Żerbinotti. Ilu għal dawn l-aħħar snin jgħix Brussell fejn jaħdem bħala interpretu. L-esperjenza tiegħu fil-kapitali Belġjana ispirat What Happens in Brussels Stays in Brussels u xi xogħlijiet oħra li għad iridu joħorġu. Però ngħaddu issa għall-qari tas-silta. U x'taħseb allura, my friend? reġa' qabeż il-Bebeto, u jerġa' jdaħħal kollox lura f'postu. Iħsib tal kulħadd, qisu, qallu Gustav u jerġa' jħares bis-serqa did-darba lejn l-arloġġ. Mhux hekk, xbin, taf xi jgħid qaddisi jien, kull qalb trid oħra. Daqshekk hu, eh, qabel miegħu Gustav. U għalik xi xtrajt? Xejn, wiġbu l-Bebeto. Imbagħad wara erba' sekondi u b'temiża, Insomma, it-tangi xtrajthom daqsxejn għalija wkoll, eh? Taf int, ew bil-ħal qed insemmu t-tangi. Kif tkun trid tixtri għal xi tnej lil tiegħek? Għat li li għarus inti u x'sewwa qed ngħid. Iva rus, imma ma naħsibx li jogħġbu għawis lil tiegħi. It-tangi? Eh, Għala? U issa jien naf għala din dik daqsxejn old fashioned fejn jitru daw l-affarijiet. Bis-serjetà? Ħeqqa, ma tilbisu lek xi tanga jiġifieri. Mhux wis għal Gustav naqxejn skomdu b'din l-iżvolta fil-konversazzjoni. Ħażin, my friend. Xi trid tagħmel? Anżaħt bissima Gustav. X'hej, qallu l-Bebeto. Imma insomma jien qed mm, ħa ngħidlu wara, jekk tagħmel ħsieb niġi miegħek jien ta' tibża' xejn. Għada u nofsinhar tajjeb kieku. Wara niġu lura minn Brux. Nirringrazzjak, qallu Gustav, imma kif diġà għadtlek ma ma naħsibx li se jkollok għalfejn toqgħod tiskomoda ruħek. Niskomoda ruħi għal daqshekk. U le xi isma' bilħaq, inti x'se tagħmel illejla? Ġej magħna jew? Jien u Dan konna se nerġgħu mmorru għand dak tal-bieraħ. Dejjem jekk insibulu mejda xi ma nafx kif ikun fil-weekend. Konna se ngħidu l-oħrajn ukoll. U xi jisimhom bħalissa. Ta' sidra kbir u l-oħra li qisha Orjetta Berti. Illejla se niltaqa' ma' ħbiba tiegħi, qallu Gustav. Ejja bil-ħaqqa, għadek kif għadtli. Xi waħda taħdem hawn din? Iva. Mela minn tal-oħrajn, qallu l-bebet obtemiża. Iva, wieġeb Gustav, imma m'għandux x'jaqsam mal-fatt li taħdem hawn, tafx, hawn bosta Laburisti li jaħdmu Brussell ukoll. Insomma, xenger rasu l-bebeto. Bħal donnu ntiż ħafna fis-suġġett tad-diaspora Maltija fil-Belġju u s-simpatiji politiċi tagħha. Imbagħad hu jaqbad il-basktijiet f'idejh. Din ħabiba tiegħek allura? Iva. Ħabiba ħabiba jew ħabiba ħabiba? Tal-ewwel qallu Gustav. My friend isma' minni għax jien ikbar minnek u raġel tad-dinja wkoll. Il-ħbiberja bejn mara u raġel ma teżistix. Anki Michael Bolton jgħidha, how can we be lovers if we can't be friends? U dik kienet silta minn What happens in Brussels stays in Brussels. Għanna il-Ġuże maħna u hekk. Kif inti Ġuże? Mhux ħażin, grazzi.
Grazzi tal-li lqajt l-istedina tagħna. Grazzi lilkom tal-li stedintuni. Għandna ftit mistoqsijiet għalik. Nibdew bl-ewwel waħda. What happens in Brussels stays in Brussels joffrilna folla ta' karattri. Bejn il-ħafna cameos u referenzi għal karattri reali, sħansitra l-imitatur misterjuż ta' Dun Victor Grek, Clinton Paul u l-kittieb innifsu, u bejn karattri fittizji iżda familjari ħafna bħal Bebeto jew il-Komando. Karnival ta' karattri li żgur se jfakkar ħafna qarrejja f'Hunter S. Thompson. Forsi ma kinitx koinċidenza li l-protagonist ewlieni Gustav Azzopardi kien qed jaqra rumanz tiegħu qabel qabad l-ajruplan għal Brussell. Aha, mistoqsija interessanti. Ma naħsibx li kienet kombinazzjoni, le, għal min ma jafx Hunter-S. Thompson kien ġurnalist stroke kittieb Amerikan li kien jinqeda bil-mekkanika letterarja biex jikteb in-non-fiction tiegħu, il-ġurnaliżmu tiegħu prattikament. U l-ġenesi ta' What Happens in Brussels Stays in Brussels kienet xi ħaġa simili. Bħala xogħol kien beda bħala non-fiction, Bażikament, l-ewwel darba li tlajt Brussell jiena kienet mgħawra minn dawn li jorganizzaw l-MEPs għall-kostituwenti tagħhom, joħduhom Brussell, joħduhom il-Parlament Ewropew, juruhom kif taħdem l-Unjoni Ewropea, eċċetera eċċetera. U jien kont inzertajt fuq wieħed minn dawn il-vjaġġi, mhux se ngħid divertita imma insomma, fuq wieħed minn dawn il-vjaġġi. U kien, kienet esperjenza interessanti ħafna, kont iltqajt ma' nies interessanti ħafna. li bilfors kelli nikteb nikteb nikteb dwarhom. U hekk kien twieled il-ktieb, jiġifieri eħe ix-xebh mal-kitba ta' Hunter S. Thompson u dak it-tip ta' ta' ġurnaliżmu biex ngħid hekk, ġurnaliżmu fittizju, eħe toqgħod toqgħod ħafna naħseb. Tajjeb.
Bħar-rumanzi kollha tal-ġeneru satiriku, għad sew mill-karattri huma xi ftit jew wisq ridotti għall-karikaturi. bħad-delegati Għawdxin li jinqabdu fil-lift għax jippruvaw jidħlu kollha biex ma jinfirdux. Anke l-belt innifisha Brussell hija ridotta għal klixe ta' binjiet tal-Unjoni, binjiet ta' shopping, pjazez mimlijin tallaba u klandestini biex ma nsemmux l-Hotel de Colonie bil-ġilda tat-tigra fuq ras ir-receptionist iswed. Kif twieġeb kieku lill-qarrej li jgħidlek li sab ir-rumanz riduttiv u ċiniku wisq fir-rigward kemm tal-ħaddiema tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fir-rigward tal-politiċi? Aħ, kienu qalulha ħafna fil-fatt din meta ħareġ. Din naħseb torbot tajjeb mal-ewwel mistoqsija u l-ewwel tweġiba wkoll. Hekk kif jgħidu l-Ingliżi, truth is stranger than fiction. Fil-verità, però, kif qed ngħidlek dawn l-affarijiet kollha ġraw, bażikament ovvjament għax Ejjem Żewqin għaliex l-iskop huwa letterarju wkoll u l-iskop huwa wkoll li f'ċertu sens joħroġ ċerta komiċità, però l-affarijiet ġraw ta' vera, ġifieri inti takkużani li jiena vvintajt affarijiet, ħloqt karattri għall-finijiet tiegħi, pereżempju, hija daqsxejn stramba għax, pereżempju, għadek kif semmejtli l-Għawdxin, Da bażikament fil-ktieb insomma kien hemm xi tnejn jew tliet Għawdxin mat-tour tagħna li jeħlu ġol-lift għax jidħlu kollha f'daqqa li ma jmurux jintilfu. Dik pereżempju ġrat ġrat ta' vera ma vvintajthiex jiena. Hemm silt oħra titratta wieħed mill-karattri l-aktar maħbubin mill-qarrejja, il-Bebeto, wieħed minn tagħna minn dawn li probabbli jkun. Li jissemma fis-silta li għadni qrajna. Eżattament.
Li fuq fuq l-ajruplan u din ktibtha wkoll, jagħmel ċajta fuq Eddie Fenech Adami li dak iż-żmien kien għadu kif laħaq President tar-Repubblika. Jgħid jgħid fuq l-ajruplan lil dak li jkun qiegħed bilqiegħda ma' ġenbu jgħid issa Papa imisshom ilaħħquh. U dik ukoll hija ħaġa li kont smajt f'dak it-tour, qed tifhem. Jiena dawn il-karattri onestament Min jgħidli li min jgħidli li karikatura, ħafna drabi dawn in-nies li jgħiduli li karikatura huma jew nies minn tas-Sliema li qatt ma jkunu ltaqgħu ma' nies hekk, pereżempju. Ġifieri inti waqt dat-tour qatt tikteb in-noti u tieħu. Eżattament, eħe. U dak kienet dik kienet il-bażi għall-għargħunt. Eżattament. Jew ikunu nies ukoll li jkollhom l-aġenda tagħhom li ma jkunux jixtiequ li li jammettu forsi li n-nies li taf inti tal-partit tagħhom huma dawn it-tip ta' nies. Imma però mill-banda l-oħra ma xtaqtx lanqas ma kellix xi aġenda li nuri li l-Laburist huwa hekk għax seta' faċilment kien in-Nazzjonalist li kien hekk. Fil-fatt nisma' kummenti minn nies midħla tal-Partit Nazzjonalista li jtellgħu dawn il-gruppi wkoll li n-nies li jtellgħu invarjabbilment hekk huma wkoll. u probabbli kieku nitkellem man-nies tal-MEPs Ġermaniżi jew Finlandiżi, probabbli jkollhom ħafna minn dawn it-tip ta' nies ukoll. Jien ġieli narahom ukoll dawn il-gruppi jitlajjaw fl-inħawi tal-Parlament Ewropew u bħal dawn ikunu wkoll. Jiġifieri, qed tifhem. Ma naħsibx li huma daqshekk karikaturi. Ovvjament, inti ikollok nies kumplessi u ġieli kumplessi ħafna wkoll, imma ikollok nies ukoll li m'huma kumplessi xejn. Inti għandek l-umanità hija spectrum sħiħ li hemm min hu kumpless ħafna, hemm min fil-verità. U dawn huma tip ta' nies li jiena trabbejt magħhom, I mean jiena kelli trobbija working class, ħafna dawn it-tip ta' nies mhux biss inkun trabbejt magħhom fis-sens ta' ħbieb tiegħi imma jkunu fil-familja tiegħi wkoll, jiġifieri nies li nafhom sewwa. Imma xi kultant inti turi mera lis-soċjetà u s-soċjetà ma togħġobhiex dik il-ħaġa, taf inti, kulħadd jistħajjel li huwa, nimmaġina, aħjar, aktar kumpless, aktar evolut milli fil-fatt hu.
Jista' jkun. Issa, il-mistoqsija li jmiss. Waħda mill-karattri li tidher mill-ewwel faċċati hija s-saħħara li l-qarrejja kollha se jagħrfu immedjatament bħala l-blogger Daphne Caruana Galizia. Ir-rumanz jirnexxilu jaqbad paradoss interessanti dwar il-blogger. Il-maġġoranza tal-blogs tagħha huma gossip, xnigħat u qlajja fuq Cuban heels, fuq min raqat ma' min, eċċetera. Affarijiet ta' ftit konsegwenza fl-aħħar mill-aħħar. Iżda fl-istess ħin kienet kapaċi iddejjaq u anki tbeżża' lil ċerti nies. Fil-bidu tar-rumanz Gustav jammetti mal-editur il-Lovely li għandha ħabta ddaħku tnejn meta tibda ttiegħ żejt fuq ċerti MEPs u politikanti minkejja d-differenza fl-orjentazzjoni politika. Kif tifhmu int dan il-paradoss? Għalija mhux paradoss imma dak għax kif għadni kif kont qed ngħidlek fil-mistoqsija u tweġiba preċedenti, inti għandek spektrum sħiħ tal-kumplessità ta' persuna u Daphne kienet waħda minn dawk, in-naħa l-oħra ta' dan l-ispektrum li setgħet tkun ħaġa u oħra fl-istess ħin. Daphne kienet persuna li kienet tikteb stejjer tajbin, stejjer interessanti, għalkemm xi kultant b'mod selettiv ħafna, imma kienet tikteb ħafna ħmerijiet ukoll. Kienet tikteb ħafna ħmerijiet biċċi tal-entertainment tad-daħq prattikament ukoll. Jiġifieri għalija tista' tkun ħaġa u oħra u l-fatt li kienet tikteb dawn il-ħmerijiet xi kultant u affarijiet li lanqas biss kienu jkunu veri ma jxejjen xejn mill-fatt li kienet ukoll tikteb affarijiet tajbin u ta' ċertu kalibru. Semaj, semaj, illum il-ġurnata irriduċewa bħala karikatura u dan jorbot ukoll ma dak li konna qegħdin ngħidu aktar kmieni. Saret karikatura għal mod kif qegħdin ipenġuha pjattaformi bħal CSN, per eżempju, Civil Society Network, etc. li hija unidimensjonali ħafna, li defni kienet biss eh, ġurnalista ta' ċertu mod u jinsew ovvjament l-affarijiet l-oħrajn li kienet tikteb dwarhom eċċetera.
Waħda mit-temi importanti li jmiss ir-rumanz hija relazzjoni tal-poplu mal-Unjoni Ewropea u suq komuni, dak l-agglomerat ta' pajjiżi spreċettati li f'bosta Maltin kien anqal l-istess biża' primordjali li kienet anqal fl-antenati tagħhom is-setta. u hemmhekk kont qed nikkwota minn mhm. What Happens in Brussels Stays in Brussels, relazzjoni li tibqa' tbiddel l-orjentazzjoni minn pan-Ewropiżmu għan nazzjonaliżmu minn toffjan ta' Malta ta' Malta l-ewwel u qabel kollox, mingħajr qatt ma ssib punt stabbli. Xejn forsi xokkanti f'pajjiż fejn għal ġenerazzjonijiet sħaħ, soċjaliżmu kien ifisser biss children's allowance u plottijiet b'xejn. Taħseb li waqgħat possibbli li l-Malti jsir verament ċittadin Ewropew? Hemmhekk trid tara inti min hu l-Malti min hu l-Ewropew fil-verità għax jeżistu Maltin li huma Ewropej li jħaddnu valuri Ewropej, jeżistu Maltin li li le. Imma bl-istess mod jeżistu Taljani, Ġermaniżi, Ungeriżi li jħaddnu valuri Ewropej. Aħna spiss pereżempju Malta, anki jien pereżempju, iffissati b'dan il-fenomenu tan-nanna Venut Il-Malti injorant li toħorġu minn Malta, wieħed mit-temi tal-ktieb fil-verità ikun dan, però mhuwiex fenomenu essenzjalment jew partikolarment Malti. Inti għandek pereżempju xogħlijiet bħal La ragazza con la pistola ta' Monicelli li huwa l-istess ħaġa essenzjalment, persuna li kienet iżolata f'raħal ċkejken li tmur fil-belt. Għandek ukoll films bħal Strozek ta' Herzog li huwa l-istess ħaġa, għandek li Strozek imur l-Amerika, Jiġifieri, jiena il-Maltin iħobbu jgħiduha ħafna din tal only in Malta qishom ċerti affarijiet Malta biss jiġru, però aktar ma ma tagħmilha ma' nies ta' pajjiżi oħra ta' ġnus oħra aktar tirrealizza kemm essenzjalment aħna aħna simili u mhux imbilli gżira ok il-gżira ġġib magħha ċertu sens ta' iżolament imma dak is-sens ta' iżolament issibu wkoll F'lokalità żgħira, per eżempju fil-muntanji, il-Ġermanja, jew l-Italja, qed tifhem. Jiġifieri ma naħsibx li partikolarment il-Malti huwa inqas Ewropew minn minn pajjiżi oħrajn.
Issa, hawnhekk għandna dawn il-kotba. Tgħidilna xi ħaġa dwarhom? Iva, dawn kienu xi kotba li ispirawni matul is-snin. L-ewwel wieħed, Taħt il-weraq tal-palm ta' Trevor Zahra, ktieb inkallat letteralment. Dan tant qrajtu li mimli bil-kallu tas-swaba' tas-swaba' tiegħi. Trevor Zahra kien kittieb li ispirani ħafna stilistikament, naħseb. Bħala prożatur, fost l-aħjar li qatt ipproduċiet il-letteratura Maltija. Hemm min isemmi lil dak, hemm min isemmi lil ieħor bħala l-aqwa prożatur, però għalija Trevor jibqa' dak li ispirani l-aktar naħseb għall-mod kif iħaddem il-kelma. U dan il-ktieb partikolari wkoll kien kien laqatni għaliex kont nidentifika ħafna mal-karattru prinċipali meta kelli dawk dawk l-għoxrin sena. Waħed mill-kotba bikrin tiegħu dan. Imbagħad hawn Fantozzi ta' Paolo Villaggio imma l-istejjer. Minn għalija kienu ħarġu l-istejjer qabel ma kien ħareġ il-ktieb. Għalija Paolo Villaggio huwa kittieb l-ewwel qabel kollox. Il-mod kif, again, iħaddem il-kelma jogħġobni ħafna ħafna ħafna. U f'Fantozzi jogħġobni ħafna wkoll mhux biss il-komiċità, mhux biss il-mod kif taħdem il-Kelma kif inhu miktub imma wkoll dak in-nihiliżmu terribbli ta' kif Paolo Villaggio jara d-dinja għax fil-verità wara l-komiċità, wara d-daħq, wara Fantozzi deħel ġo bieb u wara Fantozzi għalaq subgħah ġo lift, hemm ħafna nihiliżmu li naħseb hu ssibu wkoll fil-kotba tiegħi. Imbagħad hawnhekk hawn The Rules of Attraction ta' Bret Easton Ellis, kittieb li għal ħafna snin ukoll kien ispirani ħafna. The Rules of Attraction kien l-ewwel ktieb li kont qrajt li kien miktub b'multiple narrators fejn għandek għandek protagonisti differenti jirrakkontaw l-istorja tagħhom. Kien imbagħad xi ħaġa li użajt jiena għal xemx Wisq sabiħa. Kien ispirani b'dak il-mod, imma mhux biss. Imbagħad aktar tard Post Office ta' Charles Bukowski. Dan meta kont bdejt nikteb in-nies kienu xi nies kienu jgħidu li qed nipprova nikkopjah. Però ma kienx vera għax qatt ma kont qrajtu. Fil-fatt ħriġt tliet kotba u kont għadni ma qrajtux. Imbagħad meta kont qrajtu kien għoġobni ħafna ovvjament. Kont sibt stilistikament, again, kindred spirit. Bukowski huwa t-tip ta' kittieb ekonomiku ħafna bil-kelma tiegħu, anki għandu intervista fuq YouTube, per eżempju, jispjega kif għandha tkun il-kitba mingħajr ħafna tidwir tal-lewża, jgħidlek bim bim bim, taf inti, li tmur dritt għall-punt. U dik kienet ħaġa li kienet togħġobni, ma nafx jekk għadhiex togħġobni daqshekk illum il-ġurnata għax naħseb li imxejt daqsxejn minn dak iż-żmien anki bil-kitbiet il-ġodda li qed nikteb u mxejt ukoll minħabba dan il-ktieb Austerlitz ta' W. G. Sebald, kittieb Ġermaniż li miet xi snin ilu. Dan huwa ktieb fuq wieħed li kien trabba Wales imma li kien li kien Lhudi, li kienu ħarbuh meta kien tfal qabel ma faqqgħet it-Tieni Gwerra Dinjija kienu ħarbuh minn miċ-Ċekoslovakkja, minn Praga, u dawn huma l-esperjenzi tiegħu. U dan huwa l-oppost ta' ta' Bukowski. Fil-fatt kif tista' tara lanqas paragrafi ma għandu prattikament, sentenzi ma jispiċċaw qatt hemm xi sentenza għandu jkun fiha xi tliet paġni. U Kont nirreżistiha ħafna din it-tip ta' kitba, però mbagħad meta ntfajt fl-aħħar wara ħafna snin għax kont ilha ħafna li xtrajtu, meta ntfajt naqrah kien għoġobni ħafna u hija t-tip ta' kitba, bħala stil again mhux bħala, mhux tant bħala kontenut, li qiegħda tispira ħafna mill-kitba tiegħi tal-lum il-ġurnata.
Tajjeb, interessanti ħafna, grazzi ħafna tal-li ġejt, Ġuże. Grazzi. Aħna nirringrazzjawkom tal-li segwejtuna, narakom il-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor ta' Wiċċ Imbwiċċ.